U mbagħad tiġi fuq il-famuża freedom of speech ukoll, eh, ġifieri dak li huwa in bad taste u dak li hu, naf li kien hawn każ minn hux. Eh, u naħseb tajjeb li nitħattu dwaru, forsi hawnhekk tista' tilbes il-kappell tal-MEA, ma nafx, u anke forsi ta' ċittadin li għandu li għandu opinjoni speċjali ta' fejn għandu jibda u jieqaf l-impożizzjonijiet tal-istat ta' inti x'tista' tgħidu. Jiena meta rajt li l-artisti tal-iktar għaw xombu ħaġar tella' l-qorti jew kien hemm charges. Ħajħarquh. Ħajħarquh. Bdejt noqmos fuq is-siġġu mill-ewwel. Għamilt li kelli nagħmel, kuntattjajt il-mekkanika kienu kkantattja. U l-pożizzjoni tagħna hija ċara. Ma tistax toħnoq il-libertà tal-espressjoni. Li ddejjaqt biss hija li ma riditx lanqas tidher li l-artist għandu xi privileġġ, privileġġat aktar, ġifieri, l-artist jista' jkun libellus ukoll. Inti ma tistax tivvinta u tgħid John Mallia hu qattiel mingħajr ma għandek provi. Imma għandek kull dritt tgħid kemm id kemm int saħħa fuqi, kemm hu kien saħħa u xi dwejjaq ta' persuna hu, kemm hu qasir u kemm hu. Għid li trid, għandek kull dritt, għandek dritt ukoll tuża kliem innifsi u tużahom kontrija. Għax din hekk ġara fir-realtà. Da stand-up comedian li kien hemm uża xi ħaġa li qalu u da wara Forma ta' kummedja li tagħmel sens, għax mhux mhux kummedja tagħmel da, mhux ovvja li tiddaħħax tippretendi. Jibgħat in-nies id-dar eh, bidwejja. So, kompletament ma naqbel xejn ma' dis-sitwazzjoni, però mhux biżejjed hekk, irrid ngħid li għandna bżonn edukaw il-poplu kollu, speċjalment fid-dinja tas-social media, dak li huwa freedom of speech, dak li huwa libelluż, dak li tista' tagħmel u ma tistax tagħmel. Rajt? Dik hija, l-edukazzjoni hija kollox. U fuq qed insemmi l-arti, l-arti hija nieqsa ħafna fl-edukazzjoni. Jekk hemm, jekk hemm, jiġifieri, dejjem inħoss li hemm affarijiet akkademiċi u mbagħad hemm l-isports u mbagħad hemm l-arti. Dejjem hekk rajtha jiena. Almenu, almenu jien dik esperjenzajt f'ħajti. Dejjem hekk esperjenzajt. Ehm, U ma na, vera ma nirrealizzawx il-benefiċċji tal-arti. Il-moħħ kreattiv jaħseb b'dimensjoni differenti. Il-problem solving kif jaffaċċhom normalment daqsxejn differenti. Jiena dejjem ngħid li normalment l-artisti huma maqtugħin mill-istess siġra. B'xi forma jew oħra għandhom ħafna affarijiet komuni ma' xulxin ħalli ma jaqblux fuq mitt elf ħaġa. Imma hemm ċertu karatteristiċi li huma komuni. Naħseb kif jużaw moħħhom dak ir-rigward. So, eħe, nemmen li fil-freedom of speech, nemmen li kien żball, żball ukoll il-fatt li għandna loophole fil-liġi li tabbuża, li ġġiegħel in-nies jabbużaw mill-ħin tal-pulizija u tal-qrati tagħna. Mela, ma naħseb għandhom biżżejjed x'jagħmlu biex joqogħdu, għadha hekk kollha ċuċati. Qaddisin. U taf x'inhi l-iktar ħaġa importanti? Common sense. Rajt? Xi dik tiqpa' għalija, dadu bażika. Ma, għakin, uża' hu. Uża' l-common sense, inta ma, possibbli mhux qed tirrealizza li da' tuża' kliemek, ok? U mhux qed tirrealizza li qed jagħmel il-line of speech tiegħu kif wasal għalija il-joke għal fejn wasal għalija minn fejn minn fejn ġiet? Mhux rocket science. U possibbli mhux qed tirrealizza li l-artistic director was doing it tongue in cheek U mhux vera, he was trying to entice a riot, għax hawnhekk fejn tiġi, b'hekk inti qed tikkrea xi forma ta' riot jew li n-nies jitilgħu fit-toroq u jibdew joqtlu n-nies hemmhekk għandek raġun. Suppost naf għax ġa għamilt episodju ma' Matt Bonanno, imma x'inhi l-liġi tal-hate speech? Dik ħa naslu għaliha. Imma x'inhi l-liġi eżatt tal-hate speech f'Malta, fis-sens ta' liem huwa l-lingwaġġ li jiena permess ngħid. Jekk min se jiżball ħaj jirrevedwa. Li qed jgħid qed jingħad li ħaj jirrevedwa, però sa dan il-punt l-għodda li uża da manxe biex iħarrek il-tlieta tlieta min-nies. X'inhi? According to Maltese law, hate speech is a threat okay, or insult, problematika, directed to a member of a recognized minority group. Define minority. Define minority. Number one. Secondly, Tret? I don't think so. Le, le, teddida ma kienieċ u għallu għes. U context, mela, l-ewwel għat kelma common sense. Sens komun. L-oħra, il-kuntest. Mm. Mela, jekk jiena għaddej naqlaċċaċċi, ngħid da, ħaqqu l-forka, da, imma jekk jiena tnajt, Għandi comedy night. Mela għandi siegħa u taf, ħa tistenna mela għandi ħa niċċajta b'John, ħa niċċajta b'Howard, ħa niċċajta bl-ieħor, b'xi politikant la u bla x'ismu hawn. Ġifieri il-kuntest huwa daqstant importanti u jista' jkun allura li dik il-loophole għax għax hemm loophole fiha, taqra t-face value hekk, il-pulizija jridu jaġixxu u għalhekk huwa naħraħ jien bħala ħela ta' ħin għax inti taf li teżisti dik. You go one step further and this has to stop. Mela tlaqna.